Vum Härebierg direkt nieft dem ganz nei ugeluechte Wéngert vun den Dikrecher Wäifrënn. Virun 300 Joer goufen hei fir d'lescht d'Wäiriewe geziicht an et gouf souguer richteg vill Wäin ugebaut an der Zäit hei. Eleng um Härebierg huet Dikrech net manner wéi 7 Wéngerte gehat. Elo also soll déi Traditioun nees nei opliewe gelooss ginn. Nach ass de Projet Diwäin an der Pilotphas, awer den Ufank ass gemaach. Enn Abrëll ass deen neie Wéngert offiziell ageweit ginn. Et hat schonn e bëssen eppes vun enger klenger Expeditioun, wéi Enn Abrëll eng 70 Gäscht mat Navetten op den Härebierg gefouert goufen, fir sech deen neie Wéngert vun den Dikrecher Wäifrënn ukucken ze goen. Ze gesinn gouf et zwar nach net ganz vill, d'Riewen, déi mussen elo mol nach zwee Joer laang geheegt a gepfleegt ginn. Duerfir zoustänneg ass Gaart an Heem. fir datt d'Stéck staark ginn an datt déi sech entwéckelen. Et soll elo net elo vill Laf a Bleeder entwéckele loossen, mee et soll een den Saaft an dat wat entsteet, also datt dann am Stack enregistriert gëtt. Dofir soll si och dräi Jar laang, wou een näischt soll recoltéieren. Awer dat wat hei entsteet, huet absolutte Pionéiergeescht. Nodeem d'Wäiproduktioun um Härebierg wéinst der grousser Keelt 1709 huet mussen agestallt ginn, Huet de Veräin Dikrecher Wäifrënn elo de Wëllen, der Dikrecher Wäiproduktioun erëm neit Liewen anzehauchen? Mam Pilotprojet Diwäin, eng Iddi vum Dikrecher Charel Konnen, fréiere President vum Office National du Remembrement. War ëmmer en Dram an mir hunn dat och hei an enger Rekordzäit vun 8 Méint hikritt, vun den éischte Recherchen u vun de Proprietären, Bis haut zur Aweiung. Ech fille mech erliichtert. Ech mengen ech sënn net elo méi all Dag hei, mee all zweeten Dag. Virun allem soll de Projet Divine zu enger neier Identifikatioun bäidroen an dofir och all Dikrecher mat an d'Boot huelen, grad ewéi eng Partie Veräiner. Nieft Gaart an Heem sinn dat virun allem d'Amis du Vieux Diekirch.
Eigentlech war de Colin Charel. Am Summer d'lescht Jar bei eis komm an huet vun deem Projet geschwat a mir waren och alleguer direkt begeeschtert. Dat wär jo wierklech flott fir wa mir kéinten op eisem eegene Fest Dikricher Wäin kredenzen. Mir hu jo op Al Dikrech, wat zwar e Béierfest ass, hu mir jo awer de Wäinstand, de Weinberg an jo an dunn ass dat Ganzt lassgaangen a mir ware vun Ufank un dobäi. An et ass just drëm gaangen, wie giff wat maachen a mir maachen da mam Wënzer zesummen, ma mir d'Vinifikatioun. Kucken, datt mer eng flott Etiquette kréien an dann, datt mer op eisem Fest de Wäi verkafen. Mee et ass awer och op fir all Mënsch, deen de Cno wëll kréien, wann et dann eppes gëtt fir en ze kafen, op Al Dicks an och soss. An d'Polit-Prominenz hat déi grouss Éier dierfen den offizielle Planzestëch ze maachen an domat dem Projet den Ustouss ze verpassen. Déi schéi grouss Planzen, déi dofir geholl goufen, waren natierlech fir d'Show. Dat war am Fong ewéi de Fotoshooting, fir dat och méi publikumswierksam sënn an datt d'Ministesch net sech esou déif brauch ze bécken. Mee et ass am Fong esou, datt se am Fong déi zwee éischt Jar nëmme wuessen. Am drëtte Jar kréie mer eng ganz kleng Lies, wou mer kënne Fiederwäisse realiséieren an am véierte Jar hu mer wëlles, den éischte Rosé op de Maart ze bréngen, deen dann och d'Cliente kënne kafen a elo scho bestellen. Mee wat d'Bestellunge méi grouss sënn an d'Nofro méi grouss, gëtt de Präis erof. De Projet Divine suergt op alle Fall schonn elo fir vill Opmierksamkeet. No der Visitt vum Wéngert selwer huet de Buergermeeschter Charel Weiler an der Seeërei nach emol op d'Wichtegkeet vum Projet fir Dikrech higewisen, déi domat wäert déi éischt Béier a Wäistad ginn.
Also mir hunn dee Projet vu viran, hu mir dee. begleet a mir waren och dovun iwwerzeegt, och aus Grënn vum Patrimoine, vum Patrimoine historique, well mer dovun iwwerzeegt sinn, dass dat Sënn mécht fir esou e Wäinbierg hei zu Dikrech unzeleeën. Mir hunn als Gemeng hu mir decidéiert dann e gewësse Montant an och, e bësse Logistik zur Verfügung ze stelle fir de Kick-off vum Projet ze maache fir dem Projet eng Chance ze ginn, datt e ka starten an datt dat e Projet mat Zukunft ass. Och d'Wäibauministesch Martine Hansen ass vum Projet iwwerzeegt, net zulescht och wéinst den Zorten, déi hei ugeplanzt goufen. Si hu sécherlech eng Chance. Éischtens hu mer Piwi-Wäin a Piwi-Reefzorten. Piwi ass pilzresistent Wäin. well déi brauchen u sech dann, oder si manner ufälleg géint Krankheeten, mussen also vill manner behandelt ginn, wat een nohaltege Wäin dann ass. An ech mengen, de Dikricher Klima wäert dat schonn hierginn, datt dës Zorten och hei eppes ginn. D'Ministesch huet dann och d'Ënnerstëtzung vum Institut vitivinicole zougesot. A fir datt dëse Projet och no de Rieden bei kengem vun hinne vergiess gëtt, kruten d'Éieregäscht an déi, déi matgehollef hunn, den och eng schéi Piwi-Planz offréiert fir bei sech doheem ze taasten. Nei ass och d'Parkhaus op der Gare. Viru genee zwee Joer, am Mee 2023, war de Kick-off fir de Bau vun deem neie Parkhaus mat Plaz fir wäit iwwer 600 Gefierer. Elo endlech konnt dat innovatiivt Gebai fäerdeg gestallt ginn, sou datt de Parking Ufank Juni soll opgoen. Mir waren dobäi, wéi déi lescht Viraarbechten duerchgefouert goufen. Enn Abrëll beim neie Parkhaus op der Gare. D'Gebai an der Héicht vu 14 an engem hallwe Meter steet. Elo sinn d'Corps de Métier mam Feinschlëff am gaangen. Hei elo zum Beispill gëtt um Bassin de rétention geschafft, wou soll d'Reewaasser vun de versigelte Fläche ronderëm gesammelt ginn. Mir sinn hei an engem Iwwerschwemmungsgebitt, duerfir war d'Gebai och an der Zäit als oppe Struktur geplangt ginn. Da ginn hei awer och grad Barrièrë getest vun enger Firma an Däitschland, déi innovativ Systemléisunge fir d'Mobilitéit ubitt. De System hei soll d'Nummereschëlder vun de Gefierer erkennen. Bis et souwäit ass, brauch seng Zäit. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die kann man, wenn man im Labor ist, bei uns im Werk nur simulieren mit der Kennzeichenerkennung. Dann hält man manuell ein Schild in den Kamerabereich.

Eigentlech sollt de Bau schonn am Hierscht dat lescht Joer fäerdeg sinn, awer d'Wieder huet dem ganze Projet e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. Et ass alles zimmlech normal gelaf, dat eenzege war, mir hunn e klenge Retard dran, well d'letzt Joer d'Wieder iewer net esou gutt war an de Bëton, deen am Fong elo op den Etagen opbruecht gëtt, dat ass e Bëton, deen an enger Schicht gemaach gëtt, deen och glat gezu gëtt, do däerf et net reenen an dofir hate mer dann eeben wéinst dem letze Joer e bësse Retard, deen. mer leider net méi konnten opfëllen. Ende gutt, alles gutt mat dësem neie Parkhaus direkt nieft der Gare kritt Dikrech also elo op ee Schlag 654 Parkplazen dobäi. Eigentlech sinn et der zwar just 500 a 450 si fir d'CFL an d'ANF geduecht, déi hir Plazen ënne bei der Gare duerch de Bau verluer haten an elo domat ersat kréien. an eng 60 Borne si fir Elektroautoe virgesinn. D'Energie dofir, déi kënnt vun der Photovoltaikanlag um Daach. Eng Mëschung aus Clematis, Happ a wëllem Wäin soll donieft d'Fassad vum Parkhaus herno zu 50 Prozent bedecken an esou fir Schied suergen. Dat neit Parkhaus selwer respektéiert net nëmmen all Nohaltegkeetskrittären, mee wëll virun allem den Trafic An Dikrech reduzéieren. Domat gi mir emol dovun aus, dat heescht, mir versichen am Fong d'Autoen heihinner ze konzentréieren an datt dann eben de Parkraum mëtten an Dikrech e bësse besser opgelockert gëtt, soudatt d'Leit am Fong och erëm eng Méiglechkeet hunn, net musse ronderëm ze fueren, fir eng Parkplaz ze sichen. Parken kënnen hei wuel déi Leit, déi och ronderëm wunnen. Virun allem awer sollen all déi eng Plaz fannen, déi op Dikrech kommen. fir ze schaffen oder fir akafen ze kommen. Fir si wäert dann och eng Navette bis an den Zentrum an zréck ugebuede ginn. Fir den Ufank bleift d'Parkhaus an enger éischter Testphas nach gratis. De Präis fir dat neit Parkhaus wäert duerno op 60 Cent d'Stonn am Dag a 30 Cent nuets fixéiert ginn. An eng gutt Nouvelle fir de Moment gëtt et och schonn.

Wuer den Numm wäert devoiléiert ginn, dee nämlech dierft Dir elo mat eraussichen. Hutt Dir eng gutt Idee, wéi een dat neit Parkhaus bei der Gare kéint nennen? Da schéckt eis bis de 6 Juni Är Virschléi per Post oder iwwer E-Mail op communication@diekirch.lu eran. Mir soen Iech schonn elo e grousse Merci. fir d'Bedeelegung. De Lëtzebuerger Sprengkommando feiert dëst Joer säin honnertsten Gebuertsdag. Net nëmmen ass duerfir eng grouss Feier am Centre Militaire um Härebierg geplangt, mee soll och e Buch erauskommen, fir dat de fréiere Mataarbechter vum Service Déminage Claude Peffer zoustänneg ass. Fir seng Recherchen ze completéieren, ass hien allerdéngs elo op Är Mathëllef ugewisen. De Militärmusée wëll scho ganz geschwënn e Buch erausbréngen, wou déi ganz Geschicht vum Lëtzebuerger Service de déminage soll retracéiert an erzielt ginn. E Buch iwwer déi, déi sech drëm gekëmmert hunn, ëm dat, wat d'Kricher am Buedem hannerloossen. Déi dreiwend Kraaft hannendrun ass de Claude Peffer, dee virun 30 Joer am Service geschafft huet a sech elo a senger Pensioun wëll de schwaarze Lächer an dësem Kapitel vun der Lëtzebuerger Geschicht widmen. Sou zum Beispill huet hie bei senge Recherchen erausfonnt, datt et nom Éischte Weltkrich schonn 1925 en éischte Lëtzebuerger Service de minage gouf, de Service de récollement et de destruction des obus. An de Beweis dofir, datt dat e kann eppes ausmaachen, ass. Do wou se ugefaangen hunn, ech soen net methodesch, awer sporadesch ze raumen, Munition ze raumen, sinn déi Accidenter, déi Zuele vun den Accidenter sinn och drastesch erofgaangen. An dunn tëschent 25 a 40, wou de Lëtzebuerger Detachement geschafft huet, do sinn d'Accidenter quasi op Null gaangen. Deen éischte Service Déminage huet bis 1940 funktionéiert. Duerno am Krich hunn d'Lëtzebuerger am Kader vum däitsche Loftschutz déi Aufgaben iwwerholl. Vill méi ass iwwer dee Sprengkommando net gewosst. Nëmmen zwee Deeg no der Befreiung vu Lëtzebuerg sinn d'Aufgabe vum Deminage vun engem Sprengkommando vun der Stad Lëtzebuerg iwwerholl ginn. Wien heifir den Uerder ginn huet, ass net gewosst, genee esou wéi net bekannt ass, wéi et zum Iwwergang vum Stater Service op d'Arméi koum, déi dunn bis 1967 fir den Deminage zoustänneg war. Och gouf net bis 1952 nach privat oder kommunal Initiativen, iwwer déi wéineg bekannt ass. Ah jo, fir wa mer schonn dovunner schwätzen, also ech wär ganz, ganz frou, wann et Leit wär géif ginn, déi entweder Fotoen hätten, Dokumenter, Aussoe vun deene Leit, déi dobäi waren, dat heescht de Boob oder egal wien dobäi war, oder esouguer de Papp, Wou ech erëmfonnt hunn, déi Sue, déi mer kënne soen, wat geschitt ass. Well dat Buch soll och net einfach esou eng Suite chronologique gi vun Evenementer, einfach zack, zack, zack. Et gëtt, soll e Mix ginn tëschent technesch, wëssenschaftlech, awer och eppes, wat d'Ganzt e bëssen oplabbert. Geplangt ass eng Lektür, déi fir jiddereen zougänglech ass, souwuel mat Detailer vum Sprenge selwer wéi och zum Historik, Virun allem awer wëll de Claude Peffre e Buch schreiwen, wou och d'Geschichten hannert der Geschicht verzielt ginn. Hutt Dir also eppes zu dëser Publikatioun bäizedroen, eng Foto, en Dokument oder eng Geschicht, da mellt Iech beim Claude Peffer a wee weess, vläicht kann d'Buch jo dann nach am Gebuertsdagsjoer vum Lëtzebuerger Service de Déminage erauskommen. Den Iron Scout fir Scoute weltwäit soll wéi den Ironman op Hawaii eng Aart Laangstreckelaf sinn, bei deem um Enn déi geéiert ginn, déi am beschten ofgeschnidden hunn. Och déi Lëtzebuerger Guiden a Scouten organiséieren zënter 17 Joer esou en Iron Scout, bei deem zesummen ëm d'Wett marschéiert gëtt an awer och Atelieren organiséiert ginn. Dëst Joer huet de Lëtzebuerger Iron Scout an der Seeërei zu Dikrech stattfonnt a mir ware fir Iech um éischten Dag dobäi. Um éischten Dag vum Iron Scout zu Dikrech ass et nach gemittlech hiergaangen. Virum 65 Kilometer laangen Trëppeltour um zweeten Dag sollt een sech hei mol fir d'éischt kenneléieren. Duerfir ware fir déi 180 Participanten duerch ganz Dikrech verschidden Atelieren ageriicht ginn, déi vu 40 Scoutscheffen aus dem ganze Land geleet goufen. Wéinst dem 80. Joresdag vum Krichsenn 1945 war de ganzen Tour ronderëm den Thema Krich ugeluecht. Et gouf och eng Visitt vum Militärmusée organiséiert. Also hei sinn e puer Panneauen, also ass u sech vun 39 e Panneau, do steet drop, dass Lëtzebuerg 100 Joer Fräiheet gefeiert huet. E grousst Fest, d'ganz Land war stolz dodropper. Sollt awer net laang bleiwen, 1940 hunn déi Däitsch gemengt, si bräicht e méi grousst Land an si sinn einfach mol iwwer Lëtzebuerg driwwer gelaf. Deemools hat Lëtzebuerg keng gréisser Arméi an moies sinn déi Däitsch op der Musel iwwer d'Musel komm, mëttes waren se an der Stad an owes waren se zu Arel. Et ass eidgentlech esou gutt ewéi kee Widderstand ginn. Well einfach net vill hei zu Lëtzebuerg bei eis lass war. Dass elo Geschicht ass net eppes wierklech wat mech extrem interesséiert, mä ech fanne schonn interessant esou ze gesinn, wéi si am Krich waren, déi Saachen déi si benotzt hunn, den Iessen zum Beispill, de wat si misste maachen, also plus minus. Mä. Well dee ganzen Dag ass jo souwisou scho mol bëssen am Thema vum Zweete Weltkrich, dofir wollte mer och dovunner profitéieren. Ech mengen och an enger Zäit wéi haut, ass et wichteg, dass mer eis och dorobber eng Kéier sensibiliséieren a si och eben driwwer informéieren. Si léiere Saache schonn an der Schoul, mee mir als Scoute fanne ech hunn och eng Responsabilitéit, fir dat Wëssen och eng Kéier weider ze vermëttelen. A grad wa mer schonn hei zu Dikrech sinn, da kann een och profitéieren, fir dann eben och dee geschichtlechen Deel, mat anzebauen. Bei den Atelieren gouf dobäi net nëmmen op den Zweete Weltkrich gekuckt, mee och haiteg Konflikter ugeschwat. Hei elo zum Beispill konnten d'Scouten sech a verschiddene Situatioune vun engem Krichsflüchtling erafillen. Natierlech ass sou eng Bootsfaart extrem geféierlech. Et muss ee kierperlech fit sinn, fir dat iwwerhaapt ze packen. Et muss ee genuch Waasser hunn, fir iwwerhaapt kënnen net ze verduuschteren. Et muss een och genuch Iessen hunn, fir eben net ënnerwee ze verhongeren. Et muss een al genuch si fir op esou e Boot, et duerf een net ze al sinn fir op esou e Boot. Et gi ganz vill Krittären. Dir hutt elo d'Méiglechkeet fir mam Kapitän, mat de Kapitänen ze schwätzen. Vläicht kommt der jo iwwerhaapt net op d'Boot, vläicht packt der et awer, vläicht packt der et just mat Hëllef. Do sidd der elo erëm gefrot fir iech vläicht géigensäiteg ze ënnerstëtzen. An e puer Etappen hu si hei musse probéieren eng Flucht hinzekréien, vun engem Flüchtlingscamp aus an engem frieme Land opgeholl ginn, wat sech um Enn als richteg schwiereg erausgestallt huet. Ween huet zwou Saachen op senger Hand? Tiptop. A ween huet méi wéi zwou Saachen op senger Hand? Hoi se eng Keuer héich. Voilà. Elo, et ass esou, jiddereen, dee kee Punkt op senger Hand huet, deen huet d'Flucht gepackt. Dat heescht, dräi Leit vun iech hunn d'Flucht sécher gepackt. Esou eng Erfarung markéiert natierlech anescht, wéi wann ee just liest, wat et heescht, Asylant ze sinn. Mir missen an e Rollespill erakommen an dann hire Point de vue gesinn, wéi et ass, iwwerhaapt als Immigrant heihinner unzekommen. A wat ass de Fazit? Wat hues de dorauser geléiert? Dass een net, well elo denkt ee esou, ah d'Immigranten esou e bëssen, mee am Fong ass et vill méi komplizéiert wéi dat. Dass d'Leit, déi heihinner kommen op Lëtzebuerg, vill Saachen hannert sech hunn an och, dass een déi Leit hunn dann och vill verluer a vill duerchgemat an et soll ee se mat Respekt behandelen, well se dat schonn zimmlech vill matgemat an dass. Dat ass schon krass. Esou huet déi ganz Krichsthematik méi bruecht wéi d'Geschicht alt nach eng Kéier opzeschaffen. Hei goung et virun allem drëm, déi Jonk zum Nodenken ze bréngen, och a Relatioun mat aktuelle Kricher a mat hirem Alldag. E bëssen ze kucken, wat se alles esou op Social Media gesinn. Ass dat, kann ech dat gleewen? Ass dat, sinn dat richteg Informatiounen? Ass dat Fake News? Sinn dat, ass dat Propaganda? datt se léieren, sech Froe stellen an dat Ganzt ze ze hannerfroen an net blann alles ze gleewen, wat se ze gesinn an dann vläicht Saachen nozelafen an enger Ideologie nozelafen a Saachen ze widderhuelen, wat net stëmmt. Do si super interessant Beispiller komm vun, ech kréie permanent vun Instagrammer iergendwelch iergendwelch Bodyworkouten virgeschloe bis hin zu, engem Tunnel, an enger Synagog an Amerika, esou dat ganz oppen Diskussiounen do driwwer an dann eben mat der Take Home Message, wat kann ech dergéint maachen, wéi muss ech d'Saachen hannerfroen, si solle mat anere Leit ëmmer erëm driwwer diskutéieren, fir einfach aner Meenungen och ze héieren. Net zu lescht hunn déi ganz Atelieren awer och dozou bäigedroen, sech ënnereneen besser kennenzeléieren, fir dann am Grupp nach besser ze funktionéieren an déi 65 Kilometer Trëppelen den Dag drop och tatsächlech ze packen. Fir d'éischt awer stoung souwisou mol nach eng Iwwernuechtung mat Verfleegung an der Alséerei un. E puer Klassen aus der Grondschoul zu Dikrech hirersäits hu viru kuerzem un engem Atelier am Musée rural zu Bënzelt deelgeholl. De Musée d'Histoire vun Dikrech schafft nämlech neierdéngs mat deem flotte regionale Musée zesummen. Hei lo goung et drëm ze léieren, wat et heescht seng eege Gromperen ze setzen. Wuel kaum e Kand huet d'Geleeënheet um fräie Feld seng Gromperen ze setzen. Am Musée rural zu Bënzelt awer ass dat zanter kuerzem méiglech.
Zu die Gramper déi mer elo planzen, awer Gramper kenne mer net séinen, déi musse mer planzen. Do musse mer eng Gramper an de Buedem maachen an da wiisst déi herno am Buedem. Ass dat ok? Esou hunn am Abrëll dëst Joer och e puer Klassen aus der Dikrecher Grondschoul Gromperen op de Felder am Éislek ugebaut.

An mir ginn duerno rëm zréck fir ze iessen. Et ass déi alleréischte Kéier wou mer hei uewen sinn a mir solle Gromperen hei planzen. A fir Kanner ass et spektakulär. Éischtens scho mol hei uewen ass eng ganz aner aner Loft wéi bei eis do ënnen an d'Kanner si begeeschtert hir Grompere selwer kënnen an de Buedem ze leeën. Ëmmer ëmmer mat engem Ofstand mat hirem Bengel. Si ware wierklech motivéiert fir dat moies ze man. An ech mengen si haten alleguerte vill Spaass hir. D'Iddi fir dëse flotte Schoulatelier ass am Kader vum Gromperefest zu Bënsselt opkomm, fir de Kanner ze weisen, wou d'Gromper eigentlech hierkënnt. Dofir hu mer eis de Projet ausgedeit, fir hei mat Schulklasse Gromperen ze planzen. An dat Wichtegt bei der ganzer Aktioun ass am Fong geholl, datt mir d'ganzt Jor de Kontakt mat de Schulklassen oprechterhalen an hinnen da mat Fotoen oder mat klenge Videoe weisen, wéi d'Gromperen hei um Feld sech entwéckelen. an datt mer dann de Kontakt mat den eenzelne Schoulklassen hu wou se dann no am Loof vam Jor Entscheedunge kannen treffen, wat ewéi d'Gropper gedeit, loosse mer mol soen, et gëtt vläicht ze naass oder ze dréchen, an wou dann d'Schoulklass kontaktéiert gëtt an ka soen, wat mer da sollen hei am Feld mat hire Grompere maachen. An déi beschte Gromperen, déi ginn dann duerno och no verschiddene Kritäre bewäert a mat engem Präis ausgezeechent. Mee mir hunn ee Katalog vu sechs Kritären, wou mir herno ee Jury wäerten zesummesetzen. deen och aus verschiddene Beräicher dann eben ass, souwuel aus dem Musée wéi awer och aus dem Beräich vun der Landwirtschaft. An da wäerte si eben déi verschidde Krittären dann ebe kucken, wat dann dobäi erauskënnt a ween dann eben dee flotte Präis gewënnt. E Sundag am Musée rural zu Bënsselt soll d'Kanner doriwwer eraus awer och mat der Geschicht vun der Gromper a Kontakt bréngen an hinne weisen, wat een nach esou mat enger Gromper maache kann. Bei dësem méi theoreteschen Deel kënnt dann eng Ekipp aus dem Geschichtsmusée vun Dikrech an d'Spill. Déi golde Schei an déi. Sécher?
Jo.
Ganz sécher?
Jo. Ok, da komm. Déi gëlden, nee, déi do, ne? Jo. Déi maa mer elo dohinner, fest dran. An déi do mat mer do dran. Fest dran. An da weise mir dat. An eis Auer geet erëm. An zum Ofschloss ginn d'Kanner bei engem Tour duerch de Musée och nach mat der Geschicht vum ländleche Raum am Éislek a Kontakt bruecht. D'Visitt gëtt och vun der Responsabeler aus dem Geschichtsmusée gemaach.
Kuckt emol ween do sëtzt. Sidd dir dat op dem Bild? Dat ass fréier an der Schoul gewiercht. War dat fréier an der Schoul?
Mee kuckt mol wéi déi ugedoe sinn. Ha, en Hiem un, e Plower, d'Jongen. Mee fällt iech do net eppes op op dem Bild? Kuckt mol gutt. Dat sinn keng Meedercher. Well du waars sou jong op an der Jongeschoul, wéi just Jongen an der Meedescheschoul, wéi just Meedecher. Genau.
Déi hunn net dierften zesummen an d'Schoul goen. Mee där geet awer elo zesummen an d'Schoul, oder net? Jo.
Dass hei stinn Saachen, zum Beispill aus virun e puer, virun villäicht souguer, also sou virun lauter Jore, an dass déi komplett anescht si wéi elo an där Zäit. Oh, dat ass immens flott, well dat ass ganz verschidden. Déi eng si ganz erstaunt, dass et iwwerhaapt esou eppes gëtt. Déi aner, déi stelle vill Froen, dat ass och flott fir eis erëm. An aner Kanner sinn awer och e bësse méi zréckhalend. Ech denken, déi mussen e bësse méi Zäit hunn, fir sech mat deem auserneenzesetzen, wat se elo hei gesinn. An da villäit ginn se heem an si froen d'Boma an de Bopa, Ass dat esou? War dat bei dir esou? Oder war dat aneschters? An ech mengen, dat ass och een Deel Approche zur Geschicht, zu eiser Geschicht, wéi mer et kennen. De gemeinschaftleche Projet tëscht dem Musée rural vu Bënsels an dem Musée d'histoire zu Dikrech kënnt gutt un. Nach handelt et sech ëm eng Testphas, awer de Geschichtsmusée kritt hei op eng ganz lieweg Manéier d'Geschicht vun der Regioun verdéift an de Musée rural d'Regioun matenee vernetzt. Eng Win-Win-Situatioun also, an net all ze wäiter Zukunft dierften si sech och schonn erëmgesinn, Enn vum Summer dann, wann d'Gromperen aus dem Buedem geholl ginn an zu herrlechem Iesse kënne weider verschafft ginn. Ufank Mee hat d'Philharmonie Municipale Sängerbond op e Concert am LCD invitéiert, bei deem op en Neits d'Filmmusek am Virdergrond stoung. No Sängerbond and Friends Meet Movies am Dezember 2023 war déi Kéier Let's Sing Movies ugesot, och erëm ënnert der Leedung vun hirem Dirigent Andy Loor, awer et sollt dëst säi leschte Concert als Dirigent vum Chouer sinn.

Zéng Joer laang hat den Andy Loor den Dikrecher Chouer Sängerbond geleet an nei orientéiert. Vill flott Ideeë konnte mat him realiséiert ginn, elo awer geet dëst Kapitel op en Enn. Et ass schonn awer engem d'Tréin am Knäpplach, wëll se mer immens un d'Häerz gewuess sinn natierlech an där Zäit. Mee dat war eng noutwenneg Decisioun aus beruffleche Grënn. An jo, ech weess, dat se, ech gi se a gutt Hänn, mäin Nofollger ass jo scho bestëmmt, also do man ech mer keng Gedanken, esou datt ech awer erliichtert sinn. Den Dirigent vum Chouer Cantica, Jean-Paul Majerus, soll seng Tâche vun elo un iwwerhuelen. An dach ass et fir de Sängerbond keen einfache Moment, hire laangjäregen Dirigent Andy Lorg,

Mir konnten dat zesumme maachen deelweis. Déi Zäit, wou ech dann och nom Mady d'Présidence iwwerholl hunn, hu mir dann zesumme Programmer beschwat, also virun, wat einfach eng flott, eng flott Tâche war. A mir deet et och als Frënd och elo e bësse Leed, datt elo net méi all Dënsdes virun eis steet. Mee wéi gesot, hie geet elo nei Weeër a mir wënschen dem Andy all Gutt an drécken him d'Daume fir seng Zukunft. Genee wéi scho bei senger Bonte Friends Meet Movies war och Let's Sing Movies erëm e grousse Succès. Modern, sprëtzeg Concerten hunn hir Fangemeinschaft. Fir den Andy Lorr war et eng spannend Zäit mat dem Chouer, deen all nei Weeër mat him gaangen ass. Fir hie läit déi grouss Stäerkt beim Sängerbond doran, datt si sech net begrenzen an ofgrenzen. D'Stäerkt ass d'Villfältegkeet an Och déi lescht Joren einfach déi Oppenheet an déi Dynamik, déi dran ass, fir fir Neits auszeprobéieren, fir nei Memberen unzelackelen duerch oppe Projeten, dat jiddwereen, egal wéi eng Sprooch e schwätzt, mat oppenen Äerm empfaang ka ginn. Ech mengen, dat war wierklech eng eng Stäerkt, déi déi mech markéiert huet. An déi Richtung wëlle si och no der ND-Zäit bäibehale beim Sängerbond, virun allem wëll ee weiderhin Dieren opmaachen a Saachen zesumme realiséieren. Mir sinn natierlech stolz, wann de Sängerbond eppes op d'Bee kritt, an dat maache mer och. Mir hu lo d'nächst Joer eist 175. Anniversaire an do wäert ganz vill geschéien. Mee mir sinn ëmmer frou, fir mat aneren Chéier eppes zesummen ze maachen. Mir sinn och frou, wéi dat domols war mat de Friends, wat mer och iergendwann erëm opgräifen, fir Leit ëmmer erëm ze rekrutéieren.

Eng éischt Aktioun fir den 175. Anniversaire gëtt et iwwregens schonn an dësem Joer, de 14 Dezember, wou groussen Optaktconcert mëttes an der grousser Kierch usteet. An eiser Serie Eng Minutt zeréckgekuckt, do wollte mer Iech haut d'Structure d'hébergement pour personnes âgées Sacré-Cœur Elisabeth Senior virstellen. Wuel net d'Institutioun, mee d'Haus, an deem si sech befënnt, e ganz schéint historescht Gebai, dat ëm 1880 gebaut gouf. Zanter 1880 ass d'Gebai vum ale Spidol an der Rue de l'Hôpital zu Dikrech de Sëtz vun den Hospice-Schwësteren vun der Helleger Elisabeth zu Lëtzebuerg. D'Kongregatioun vun Oochen hat 1672 déi éischt Schwësteren an d'Stad Lëtzebuerg geschéckt, fir krank Ranaamer ze pfleegen. 1866 dunn koum d'Kongregatioun op Dikrech fir sech ëm déi Cholera-Krank ze këmmeren. Alleng zu Dikrech gouf et an engem Joer 240 Cholera-Doudeger, 8 Prozent vun der Populatioun. Den 10 Mee 1940 huet am Dikrecher Spidol och den Douglas A. Cameron den Doud fonnt. De brittesche Pilot vun der Royal Air Force war deemools vun der däitscher Wehrmacht attackéiert ginn a bei Bettenduerf mat sengem Fliger noutgelant. All Joer gëtt duerfir den zéngte Mee zu sengen Éieren eng Gedenkzeremonie bei sengem Graf zu Dikrech ofgehalen. 1998 gouf dat aalt Spidol an e Fleegeheem ëmgewandelt, dat zanter 2000 vun der Clair asbl geréiert gëtt. Tëscht 2004 an 2006 gouf en neien Deel bägebaut, ier duerno vun 2007 bis 2009 den Albau renovéiert gouf an 2010 a Kollaboratioun mat der Gemeng d'Anlag ronderëm amenagéiert gouf. Haut ass am Gebai d'Structure d'hébergement pour personnes âgées Sacré-Cœur Elisabeth ënnerbruecht, déi den Ament eng Capacitéit vun 99 Laangzäitbetter an zwee Vakanzebetter huet. Wat déi nächst Wochen zu Dikrech gebuede gëtt, dat verroden ech Iech elo am Agenda. An eppes kann ech Iech schonn elo soen, Et gëtt genuch, wat een net sollt verpassen. Also bleift drun! Bis am Juni nees. Äddi!
Den zwanzegste Mee fänkt am Autosmusée eng nei Joresexpo un. Eleganza su strada weist d'Entwécklung vun den italieeneschen Autoen an hiren Afloss op Kultur, Wirtschaft an Technik. Vernissage ass den 22 Mee. Den 23 Mee ass an der Seeërei eng nei Editioun vun der Teenage Dream Party fir Jonker tëscht 11 a 15 Joer. Eng Party mat 100 Prozent Stëmmung an Null Prozent Alkohol. Um 8 Auer owes geet et lass bis um 11. Wee vun hallwer 8 un do ass, brauch näischt ze bezuelen. Den 29 Mee invitéiert d'Amicale Asazenter Dikrech op hir véiert IVV-Wanderung mat Depart an Arrivée an der Seeërei. Vu 7 Auer moies un geet et lass, Zilschluss ass um 5, fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt. Am Kulturhaus geet de 6 Juni déi nei Expo vun der Kënschtlerin Diana Engelmann un. Den Titel vun der Expo ass Pantarei, Räume, die wir nicht tragen. D'Ausstellung, déi sech ëm d'Verännerung vun de bausseschten an de banneschte Raim dréit, dauert bis den 29 Juni, Vernissage ass de 5. De 7 an 8 de Juni dann ass erëm Zäit fir der PMD hiert Béierfest am Park bei der Gemeng. Nieft Béier an Iessen gëtt hei zwee Deeg laang eng flott musikalesch Animatioun gebueden. De 7 de Juni mëttes um 5 ass den Optakt. Den 12 de Juni invitéiert d'Kommissioun fir Soziales an den Drëtten Alter op eng Konferenz am Festsall vun der Grondschoul, bei där et ëm d'Pensioune geet.